Halo tutan cu zeidah kan rak cawn ṭhan lai ti si ahcun pupa hna biathuk kha kan vun cawng ṭhan hna lai hi. Hi pupa hna biathuk hi tam ngaite ka rak chim ciami kha a um cang caah khan hi ka chim ciami kha nan hmuh khawhnak hnga ding caah ka YouTube channel ah khan rak ka leng law hi Chin History and Culture Research Channel timi kha a si lai i Chin History and Culture tiah na vun search ahkhan cun a rak ra lai i zei bantuk pung te dah a cuang lai kan ti si ahcun hlan lio pupa hna an hmanthlak te kha a cuang mi kha a si lai i hi kha khan tampi ka chim cia cangmi kha um kha khan rak ka leng te law atu zong hi hi pahlei hnih hika hin kan vun cawng ṭi ṭhan hna lai i i cu pahlei hnih cu kan vun zoh ṭi hna lai mu hmunkhat te ah Siahcun kan vun zohṭi hna lei a pakhatnak bik ah zei dah a si ti siahcun hika ahhin a caan ka vun langhter chih i kan chimmi le a ca hna ai kaih lo sual a ti khan i vun zohṭi usilaw a si hmun si a sar hmun sar ti kha a si. A si hmun si a sar hmun sar ti a sullam cu a dingkil, a eikel nih, eidin nih, a ṭuanmi le retheimi vial nih Ei lo tinco lo kha an chim duhmi khi si. A si hmun si, a sar hmun sar ti kha an chim duhmi si i, i ei ding vial nih eidin fawn a ṭuanmi le retheimi nih tinco lo, eidin fawn lo kha an chim duhmi a si. Cun a rang va duh, a chum A chum va tlah ti kha a si. A rang va duh, a chum va tlah ti kha a si. I rianrang tuk le hnamhnawh tuk in thil tuah le biachim cu palhnak a um tinak kha a si. I a rang, a rang tuk in va tuah duh ti bantuk te hna. Palhnak a um deuh ti khan chim duhmi si. A rang va duh, a chum va tla ti cu rianrang tuk, hnamhnawh tuk i thil tuah cu palhnak, thil tuah le biachim cu teh thil tuah lawng si lo, biachim zong kha ai tel chih i cucu palh a um deuh ti kha an rak ti tawnmi si pupa hna nih. Cun a pathumnak cu an chimhran hring an tlawn ti phul an ti. Hihi zeidah a chim duh ti si ahcun An chimmi le an tuahmi ai kaih lomi pawl kha an chim hramhring, an tlawn ti phul tiah an ti duhhnawhchanmi kha a si. I chimmi le tuahmi i kaih lo kha a si. I aa mi tampi zong nih aa nihin kan chan ah kan chimmi le kan tuahmi hi aa ai kaih tawn lo tik ahkhan hi cu bantuk cu hman khawh ka si ti zong kha aa vun langhter chih ka duhmi a si. Eap cun a palinak cu arpi dekmak sanghar tai lai bang an ti. Hihi a chim duhmi cu zei dah a si kan ti si ahcun tuah khawh ṭung lomi tuah kho lai bangin chim kha an chim duhmi a si. Arpi nih sanghar a tei hnga lomi kha hngeh tiah a zawnh lengmangmi kha An chim duhmi si. Tuah khawh ṭung lo i tuah i timh peng fawn. Khakha an chim duhmi a si. Cun arbi duh in an ti. I mi bia an i ruah lio vai i thlak lengmang, vai i tenh chih lengmang. Thei na lo lo in zeitindah a si tiah vai i tenh chih lengmang kha arbi duh in an ti tawnmi hlan lio pupa hna nih phung an thluk tawnmi a si. Cun A paruknak ah arhla fungkhat theih in an ti i theihmi le thiammi dang kha ngaih ṭung loin chimcia le chimcia kha chim peng nolh peng kha cucu arhla fungkhat thiam in tiah fungkhat theih in tiah an ti tawnmi kha a si. Cun a pasarihnak cu ar le sanawng bangin an ti. Sanawng timi cu sa a ti a si lomi a nawng paṭang khi Taih zong a si lomi pawl khi ar nih kan pek hna tikah an dolh zong an dolh kho lo i an tuaitam peng. A ei zong an ei kho fawn lo. An duh tuk fawn. Khi bantuk kha an tahchunhmi kha si i theihmi le thiammi dang ngeih loin rian pakhat dih khawh ti loin khi tuaitam peng. Rian pakhat kha i ot fawn. Dih khawh ti fawn lo. Tuaitam peng kha Ar le sanawng, an ar nih sanawng an cuk bang tuaitam peng kha an chim duhmi kha a si. Ar le sanawng bangin an ti. Cun a pariatnak cu arla titit in an ti. Arla khi a ti a tit tikah hawi hlei in ka ti kho ti bangin khan heh tiah a kak ka daak te. A awn a au a khuang i khakha thilṭha voikhat te tuah ah i hngalsak te khakha an chim duhmi a si. Arla titit in an ti tawnmi, phung an thluk tawnmi kha a si. Cun a pakuanak ah arfaro cu in an ti. Arfaro cu, arfaro cu timi a sullam cu u le nau zong kha i theih huaha loin ro ruangah taza i cuai a zung tiang phanh kha arfaro cuh in an timi a si. Cun a pahranak cu zei a si ti sicun arngor na bang an ti. Arngor na bang, arngor na bang timi cu zei a si ti sicun aa mithmai i panh lo umtu hoiher khi zei kan ti lai. Mithmai i panh lo pin um aa dam pah lo. Hi tahchunhnak ah, na dam pah rua lo ee. Timi an chim duhnak ah khin Arngor na bang ee ti phun khin an ti tawnmi kha a si. Cucu na mithmai a panh lo, na dam rua lo tiah an i ti tawnmi kha a si. Cun pahlei khatnak cu zeidah a si kan ti si ahcun arfi le thlapa nih zuar hna seh tiah an ti. Arfi le thlapa nih zuar hna seh. ti kha a si. I cucu a sullam cu zeidah a si kan ti si ahcun karhcho hna seh, dam hna seh tiah an ti duhnak kha a si ti kha an chim duhmi a si. Cun palhei khat, palhei hnihnak cu zeidah a si kan ti si ahcun ar le thlai berh kawi tlaih in an ti. Ar le thlai berh hi hlanlio pupa hna tuanbia ahcun A kawi an rak i tlai ti kha si. Hi cucu kawi an i tlai, zeitik hmanh an i philh ti lo ti kha si. Hi cucu an chim duhmi cu ar le thlaiberh, kawi tlaih in an timi cu uh, i philh khawh ti lo, hawikom ai philh kho ti lomi hawikom ṭha kha harnak ah uh, i harpi, retheihnak ah re i theihpi peng kha ar le thlaiberh, kawi tlaih in tiah an chim duhmi kha a si ti kha si. Hi cu vial cu uh, nihin ah Phungthluk bia kan pupa hna nih biathuuk an ngeihmi a phung an thluk tawnmi kha a si i cucu a hnu zongah tampi chim ding kan neih rih caah khan hi hlan kan pupa hna an tuanbia an phungthluk lawng silaw an tuanbia le an nunphung le an ca le an holh vialte zong kha hi zapi nih fawi tein kan theih khawh nakhnga ding caah khan hika han kan chim lengmang nak a si. Hi a thei ciami zong tampi kan um kan theih ciami zong tampi um ko lai. Asinain a thei rih lomi zong tampi in um ve ti kha kan philh lo ding a si. A thei rih lomi le ca a rel kho lomi caah kan Lai nunphung ṭhangthar mino hna nih an philh lonak hnga ding caah khan i timhtuahmi video clip a si ti kha run philh hlah law subscribe zong kha rak tuah lengmang law cuahcun hi kan video na hmuh khawh zungzal ve lai ti kha a donghnak bik ah van in sawm kan duhmi si hnu video kan i tong ṭhan.